Atu ka rak phaknak hi Sangau khua a si. Sangau khua i ralzaam khemh timi khemh phun te khi si ve. Ralzaam an umnak te si le cuka ah cun hlan deuh ah khan cun ralzaam kha tam ngaite an rak um ve. Asinain tu hi an i ṭhialkam khuachung lei khel hna khan A zuangmi innhlangmi hna kan um le tu hi dawng thum te an tang. Le cu a tangmi cu dumhau an van tuah ve le hika i dumhau van tuahmi hi sangpuinu tiah aa kan timi si le a dumhau hi a ṭha ngai. Ralzaam nih tu bantukin dumhau te pawl tuah hna hi a cheukhat Ca kan cuanh a van harsa ngai. Dumhaunak ah tuahnak hmunhma um lomi hna kha a um kho. Cun a tam deuh kha cu dumhau tuah lo deuh kha an si. Sinain anih Sangpui nu dumhau he a ṭha ngai hika hin kan van zoh ti tuah hna lai. Hika hi khahchuan Kha chun rang seh, kha chun cak. Cun hika hrawng hi hamhmuai. Na Mizoram ahcun zeipaoh hi man a nei dih. An phui hei ti. Cun atu i hi bantuk tete zong hi tel tete khin a fate ah khin tel khat, tom khat ah khin fangkul hrawn hau rua ka te. Cu hika an ṭhal kawpi ṭhal an ṭam an ti maw? A ṭha ngai. Duhno tuahmi tete hi. Hika hin aa hihi a van i sersiam taktak ahcun tampi man a chuak te lai. Mah te hi a hnah te hi a thling piak le cuticun khuachung hna hin a hi zuar tawn ve. Cun hika le khel ah hin santawk kung hnih thum te um. Mah ei ahcun ṭha veve ko. A khahchuan hi an ṭha ngai. Khahchuan. Cun hika lei hin an ṭam si. An ṭam si le cun hika hin salad salad hi a cinka a si. Khitihin a inn hmun, a inn velchum ahhin thlai a cin piak dih ka hin hi. A thlai thlakmi pawl hi an ṭha tuk hringhran. Cun salad a pawng khiti a tlang ahkhin khin cili, cili ri tete hna hei cin piak. Aw banhla, mah hi banhla hi ka chim lengmangmi cu si. Sui ban hla si te. Sui ban hla si le kawl nih khin cun uat maluat ti an auh. Le hihi Laitlang lei ah hin an cing tuk lo. Laitlang lei nih ban hla kan ei cawk lo ban hla hna cu a man zong um lo tiah Laitlang khua ka kalnak pawl ah khin an ka ti lengmang le Laitlang lei ummi cu man na nei hrimhrim lo cu ei zong ei duh ding si lo. A chungah khan a mu ummi bante lawngte kha si. Le hi bantuk pawl hi chin cio ding si. Hi bantuk pawl hi zikuat a ṭha bakmi a man thlar khat ah aa zakhat hrawng si. Thlar khat ah zakhat in kan cawk le sawmkua hrawng in pek khawh si. Le hihi tampi cin ah khan cun Zei ka ti la motor khat zong ka zuar khawh lo ti um lo. Hi bantuk banhlai cu khoika paoh ah Tiluk ram ah seh, India zong ah seh, Kawlram chung zong ah man a nei bak mi si le. Cun hika lei hin hika lei hin a dum si chih ko lo maw? Ka khah chun Tam ngaite cin khahchun hi hika hin hi khahchun ran. Cun a kam ah hin ṭhal kupi. Cun an ṭam hi kale hin an ṭam hi an ṭha ngai hi an ṭam zong. Ka hin an ṭam cun Kal hi cu a ci hrang ah a zuahmi si men Ladakh tiah an ṭam ṭi hi. Khai ni dur khat ah khin India in zakhat hrawng si rua dah ka ti. A man nei ngai ve a ci zong kha. Ee, hika hi cu an ṭam a cinka si ko hi. An ṭam erh ka si, a cinka cun. Hika hi ai thing. Mah ei ah a cingmi si men lai dah ka ti. Cun hika lei hin carrot velo kha a thei a baumi pawl kha carrot si. Cun khika lei khin an thur hi an thursan. Hika hin piat tlawmpal A vawlei a lawnnak paoh cu thlakpiak dih ko te. Vawlei lawnnak paoh cu khi ṭhal kawpi le bang khi cu ṭhal kawpi zong hi man nei viar cu hika Mizoram lei ah cun a zei paoh kha man nei dih. Vankhawng zong hi a ba cu pinah a hnah kha Chih sisi in til tete khan, tom tete khan zuar khawh ṭhiamṭhiam kha si. Ralzam tampi nih hi bantuk hi kan tuah ah khan cun zei ka ti la bawmchantu ca zongah khan tha van tho deuh ngai men la dah tiah ka ruah. Hika hi a tlawm bik ah India in thongkawhra cu hmuh ko la mi hi zapi te hin maw. An ṭam lebang cu hiti an cin in lawh a cut tiangah hin thla khat chung bak hi lawh khawh si an ti a hnah he maw thla khat hnu ah khan cun a par chuak cang an ti. La an ṭam lebang cu a hnah hnah kua hra khin tom khat si cang ko cu. Hnahthum li ah khin sawm nga hei ti sawm li hei ti si cang. Hika lei hi dong hnih an um ve. Mm. Hika i a ummi hi kan thu thiam la lo. Na umnak inn te lawng he tlawmpal video an na ni cia cu mak tuk e. Ha! A kung a san ding man ti. A ce he! A lianh tuk rih ning hi. Ha ṭha tuk hi cingko a kung hmanh a lianh ning ca. Se ka zoh la. An nih hi rengkun lei in rak rami an si ka kum li hrawng an um ve cang. Dum hau tu an thiam tuk hna le he. Ani cia kung le bang cu ke khamau. Lukhuh ngaw vak si, cun hika hin buti he buti hram hi aw tiin pei tuahpiak he hika hin non le zei lo pawl a cin piak le. A pek hna lai kaa hin buti. Cun kaa hin thing bombok. A buti hi tlai a van i ot timh hrawng se a par lio a ṭha tak te la. Ah, hi ka lei i ralzam hi cun fel bak hna se. A ni cia hrimhrim hi a kung hmanh khi a lian tuk. Na ni cia ṭhat ning cu ah na bu ti zong hi a mak tuk hi te mi hi zei pawl than se Cu ek. Aw. Hi ka te mai te zong ka cin. Eh, kai mai.

An tam he. Ha? Khoi. Oh. Khika kin khi tanga mai run he mai he. He mai ka he ni. Achi.
Ah tam tak tak se. Mi nang ma na lau chuak long ten si te. Ah se. Chi zong na nei ri.

Special lawng te an tuah hna le atu hi kan kir ṭhan cang lai.